Ah! Ka whakakai taku au i ahau. Aue. Aue. Ko te pātai i a au i te tīmatapa o tēnei kōrero, mō tēnei mea he mita, kua tō rānei tōna rā i tēnei ao? He wāhi tonu mōna i tēnei ao e matemate haere ana i a Tini Reo? ia mano mita i te nuku o te whenua i tōna koronuku whakahē. He pai kē atu rānei te tuku atu i a ia me ōna momo ki te uruka mātao, kia hemo tonu atu i tōna moika roa, i tōna moika māeke? Mei kore noa e tūpono kāore anō tōna tuakana a te reo whānui i tērā āhuatanga, ā, ka noho ko te reo whānui hei reo motuhake mō te motu, kia kotahi anō reo, ā hai ake nei. Tēnā, ki te whai tātou i tērā mahere, ki te whakapetoria ko tātou e kaikākau ana ki tō tātou reo Māori, ki te reo whānui me tōna kotahi, ā, ka whakaae tātou ki te waiho i ka reo ā-iwi ki te pai o maumahara. Me pātai ake ia, He aha rā ka mea ka karo i a tātou? He aha rā te utu i te tōka o te rā? Mahaku e kī atu, Ko tēnei te uru pounamu kei te aroaro o tōku iwi, ko Kaitahi tēnei wāhi. Ahakoa te tuku iti o te iwi e pīkau ana i kakaweka o te whakaorataka o te reo i a mātou, ehara i te haka ko tērā te taiaro anake kei te tukituki i kā waewae o te ruku nei. Kei te noho tonu te mito Kāi Tahu hei kaupapa whakawehewehe i te marea. Ahakoa he reo Māori tō te takata, ka kore noa iho rānei, he whakaaro tonu tō tēnā, tō tēnā, mō te mana me te oraka o te mita o Kāi Tahu. Hei tēnei kauhau ka tātarihia tērā kaupapa, arā, ko te aroka o te iwi ki tōna mita i roto i kā mahi whakaora reo i ēnei rā. Kia kite mai mēnā he ara atu anō kia whāia e Kāi Tahu, kia ora pai ai, te tuakana rāua tahi ko te taina i te wā kotahi. Ka mutu, ka pātaihia te pātai, ki te pērā mātou, he aha te āhua o te reo ka kitea? ā, mā wai hoki tōna āhua e whakatau. Tēnā, kia whakamarumahia atu he aha au e aro pēnei atu ai ki te kaupapa nei me tēnei take kōrero, kua mate mātou ki te pērā. I te mea he tōmuri rawa te ohoka ake o tō mātou iwi o Kāi Tahu i te mateka o tō mātou reo. Āe rā, kei te pari o te rua te reo i roto i a Kāi Tahu. I ka whakapai o etahi kua tanu mea kehia i ka kahuru tau kua huri. Heoti ano ko taaku ki a koutou i tenei ra, kai reira tonu pea te pito mata, ahakoa kai te huna. Ehara i te mea ko matou anake te iwi e whakapau riaka ana ki te whakaora i to matou reo, ara ano atu ka iwi taketake o te ao, me ka iwi o ka reo ririki, o te ao whānui e whawhai ana i tēnei pakaka. Nā reira, he aha kē tēnei mea te whakaora reo? Ki te ruku atu koe ki roto i kā puna o kā tini pukapuku o te kaupapa nei, ka toromi, ka toromi i kā tini mata me kā tini peka o te kaupapa whakaora reo. He whānui tonu tōna toroka mai i te tikaka tōraka pū me te whakarite ture, ka kōrero tuku iho mō te reo me te mahi whakarite mahere rautaki. Ki kā mahi poipoi whakaora whakawhanake reo hoki. He whānau kaitā, he whānau rarahi tēnei whānau o te whakaora reo. Ka mutu, ki te huri atu Te aroaro ki ōna tini whanaunga o te whakaora reo ka kitea ka whakapapa e tūhono ana i ka kaupapa nei ki ērā o te tuakiri o te takata, o te hauoro o te hapori, o te whakaaro nui o tētahi iwi ki a rātou anō, ki kā kaupapa mātauraka me te tikaka whakahaere reo i te marea. Āe rā, he mea whānui tēnei mea te reo. Nā reira he tika kia whānui hoki ōna honoka maha ki tōna ao. Ā, nā reira i uaua ai te mahi whakaora reo. Ehara i te mea ka taea e te mahi iti noa iho nei me te tirohaka whāiti. Ki te pērā, ka ora noa tētahi āhuatanga o te reo, tētahi momo reo. Ā, he pāpaku, he reo whāiti tōna mutuka. Ekari kē ia, kia ora pai ai tētahi reo me whānui, me hōhonu tonu tōna āhua, kia taea e ia te katoa o tōna ao te whakamārama atu. Kei reira ia ka ū ki tōna tūrakawaewae, ā, ka takata whenua tāna noho, ā, haere ake nei. Hoi, ko te whaka, ko te whānuitaka me ka rerekētaka o ka āhuataka, he nui ka taka i roto ra, e pā ana ki te oraka o tēnā, o tēnā reo, tētahi o kā taero ka tūponohia e te huka e pīkau ana i ēnei momo kaweka. Ahakoa ka kitea tētahi mahere whakareo e whai hua ana i tētahi iwi, ehara i te mea, He aha kā hākai pū tērā mahere ki tētahi atu? Ahakoa he ōrite te tokomaha o kā tākuta, ahakoa te āhuatapa o te whenua, he rerekē te mahere mā tēnā, mā tēnā. Kei te pūtake o te kaupapa nei te pātai, he aha kā āhuatapa o te reo ora? Ka pēhea tātou e mōhio ana he reo ora tō tātou? Hei āwhea tātou e kī ana. Kua pai tō tātou reo. Ki te whakautu i te paremata nei me mōhio ki te āhuatanga o te reo e hiahiatia ana e te iwi. Kua roa tātou e kōrero ana mō te tokomaha o kā tākata Māori e āhei ana ki te kōrero Māori, ā, kei te whakawāhia te kei te kei te whakawāhia te oraka o te reo i ruka i ērā tatauranga. Katahi anō ētahi ētahi tatauranga i puta, inanahi rā. Nā reira, kua tirohia kā te tauraka o te huka e matatau ana i te reo, me te huka e āhei ana ki te whakawhatiwhati kōrero i te reo. Heoi, mā tērā ka aha? Kai te mōhio tātou, ko te hauwhā o te iwi Māori, oh, he hau rima o te iwi Māori, inanahi rā, e mōhio tātou, he hau rima o te iwi Māori, kai te rōpū tuarua, arā, kua heke iho te rahi o tērā rōpū i te whitu tau kua hipa. Engari kāore tonu tātou i te mōhio mena ka ora rānei te reo i tērā rōpū. I tēnei tau, i haere mātou ko aku tamariki me tētahi o aku hoa ki te motu o Taiwana, ki te noho tahi i kā rōpū whakaora reo o tērā motu. I rongo ahau i kā auē o tētahi iwi, ko te iwi nei te iwi Hakka, mō te mateka o tō rātou reo. Kotahi miriona tākata e kōrero ana i te reo Hakka. Kotahi miriona tākata e kōrero ana i tērā reo, ekare i te auē rātou mō te matenga o tō rātou reo. I reira au e whakaaro ana i te āhuatanga o te reo i a Kāi Tahu. I reira au e noho whakamā ana mō te toko iti o Kāi Tahu e mōhio ana ki te kōrero i te reo Māori, ekare i te manawa tonu au,

Kia aro atu ki te nama, te tatauraka o te rahi, te tokomaha, te nuinga o te tangata e koro ana i te reo, hei tohu mō te reo ora. Ko tāku ki a tātou, kāo. Tērā pea ko tērā tētahi tohu o te oraka o te reo. Engari ehara te rahi anake i te tohu o te ora. Mehemea ka aroatu tātou ki te kaupapa Pīka Whakawā o UNESCO, ka kitea āe kei te noho whakaraerae te reo Māori i kā tini pēhitaka o te wā. Ā, ki a, ki a rātou me te rōpū o te Ethnologue ka, he mōrearea kē te noho. Nā reira, ko tētahi e kī ana kei te noho whakaraerae te reo Māori, ko tētahi e kī ana he mōrearea kē te noho. a te reo Māori. Ā, ki ētahi atu, kei te pare rānō o te rua tūpāpaku. He rā pea he rerekē te kupu i whiria e tēnā, e tēnā rōpū. Whai anō i te mutuku iho, he māuiui tonu te māuiui, he mate tonu te mate. Nā reira ko te pātai nui, mehemea he rokoā i te pātai. Nā, ki te aroha atu tātou ki te reo o Kaitaho, Mehemea ka whakaaetia e kā iwi o te ao kei te pari o te rua te reo Māori, ka pehe te wāhi ki a mātou, mātou ko Kaitaku. Kua roko, kua waia kē te iwi whānui nei i aku takiwiki mō te āhuataki o te reo i a mātou. Ehara i te mea he mea ohorere tēnei. I roto i ka tau kua kitea ahakoa te tokomaha o te iwi o Kāi Tahu, ana, katahi anō ka eke ki te taumata tuatoru, ana, kia kite mai koutou, katahi anō ka eke ki te taumata tuatoru, ehara i te mea kāore he Māori i Te Waipounamu, kia mōhio koutou. Patua tērā taniwha, kia mate. Ko mātou he iwi rarahi tonu. Engari, Kei raro mātou e putu ana, mena ka whakaarohia tō taumata o te reo i a mātou. Ko mātou, kei te papa rā anō, kei te papawai rā anō o te puna reo i te motu. Ki te nui ko te motu, he 23 ōrau e āhei ana ki te kōrero i te reo. I roto i a Kaitahu, iti iho i te tekau mā tahi ōrau, e āhei ana ki te kōrero. Nā reira, kei te noho mōrearea, kei te noho whakaraerae ana te reo Māori. Ka aro atu ki te reo Kaitahu, e, ka taki, ka taki, ka taki. Kia tirohia te āhua, te āhua nei. Nā wai hē, kātahi ka hē kē atu. Nō te mea ko tērā te reo Māori e kōrerohia ana e te iwi o Kaitara. Nāianei ka whakaaro au ki tō mātou mita. Tokohia ō mātou, ō tōku iwi, te iwi tuatoru i te tokonga o te tangata. He nui ko te tangata, tokohia ō mātou e kōrero ana i te mita o Kaitara. Māku i kī atu, Ina mahi rā i te wā i noho au ki te tatau haere i ērā nama. He uaua kia whai atu ki te tokorima a Māui. He kani i rapuirapu i te mahuka, ā, i whakaarohia ētahi atu. Nā reira i tata tahi atu ki te kahuru takata. Ka huru takata e pōro ana i tō mātou mita, e ū kaha ana ki tō mātou mita. Nā reira i tāpirihia e au i te rima atu anō, mei kore noa e kite tētahi atu Kāi Tahu e huna ana e mōhio ana ki te kōtuinga ki tō Kāi Tahu. He mea nui te mana ko tātou mātou. E kare o tērā, o tērā rōpū iti nei, mēnā ka whakaaro au ki te huka, E tuku iho ana i tērā reo ki wā rātou tamariki, e, ka he, ka he, ka he rawa atu. Kāore i whai atu te tokorima a Māui. Nā, Uncle Jack O'Reihana, nō Arowhenua. I mate ia i te tau, i te tuarima o waru te marama o Tīhema i te tau 2011. Koia o mātou kaitohu whakamutu ka. Te takata i tipu ake i te reo takitahi o Kāi Tahu, koia te morehu i mate i ka i te rua tau kua hipa. Pēhea te oraka o te reo o te mito o Kāi Tahu? Māku i kī atu, he tika rānei te whakamahi i tērā kupu oraka.

I roto i te i te tīmatanga o te whakaorotanga reo, te kaupapa whakaora reo, i ka tau o te whitu i tekau tae atu ki te waru putau. Kotahi tonu te karaka o te iwi, kia kōrerohia te reo i ngā wāhi katoa, ahakoa te taumata, ahakoa te pai o tō reo, kōrerohia. Kia whānui te reo me tana mahi, me tana oraka kia, i te mata o te whenua. ā, i tērā wā hoki ko te whakahau o te wā. Waiho ngā reo ā-iwi i te taha. He aha rātou i korowhera ai? I te mea i tērā wā i te whakaaro ētahi i roto i tēnei mahi, ki te tuku atu ka mita a tēnā a tēnā, te mita ō tēnā iwi o tēnā iwi. Ka whakararu i te akoranga. He uaua ake te ako. Nā reira, kaua e tuhi i tō ake mita i roto i ngā rauemi mō te kura. Kia ōrite, kia ōrite te tupu o te reo. Hoi anō, ka hipa te kahuru tau, ka kite tātou i te mate o tērā āhuatanga. Āe, he whānui tonu te tokomaha He koroa nei te reo. I piki te tatauraka mai te tekau ōrau ki te rua tekau ōrau. Hei pēhea te āhuatanga o te reo i korohia? Nā tata mate ēnei. Tata mate ēnei i, i kā mahi whakamā, i kā hēri puta, i kā pōhaka, i kā kura kaupapa, I a wai rānei, i a rātou e koro ana i te reo? Nā te mea, āe, i whānui te tōka o te reo, ekari pāpaku noa nei te puna, ehara i te reo hōunu. Kāore hoki he reo, he kaupapa Māori i kōrerohia. I whakapākātia, i whakamāoritia te kōrero. I te mutunga iho, i puta te, i whakataukihia te kōrero, ā, e ēnei nā. Ko te reo, kia tika. Ko te reo, kia rere, ko te reo, kia Māori. I mutu i re, i mutu i reira, kāore i haere ki te taumata anō, ko te reo, kia Kaitahi, hoi anō. Tērā pea he, he, he, he pai te huki whakamuri i ētahi wā. Ā, engari, mehemea ka whakaaro tātou, ko te reo, kia Māori. I te wā i ahu te whakaaro hou ki tērā o kā kaupapa, a, i tau mai te māramataka kia, kia māori ai tōku reo me Kāi Tahu tōku reo. Me whakanui e au taku mita o Kāi Tahu. He hei māori ai te, te reo. Ko tōna whakaaro, ko tōna honaka ki tōna whenua. Ki tōna honotau, ki tōna ao, me Māori tonu te whakaaro, ehara au i te Māori whānui. I ahu mai taku whakapapa i taku iwi, i taku matua tonu. Nā reira, ki te whakanui, ki te whakamāori ahau i tōku reo, te whakatau me kai taku tonu, tōna āhua. Ko te mate ki a mātou. Aha kō ērā kārakataka? Kei te tohetohe, kei te tohetohe tonu te iwi mō tēnei mea, te kōuka o te mita, te mana o te mita. te tūka o te mita. I muri mai i te reruka o ērā kōrero, arā, ko te reo kia ma, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia māori. I whakapetoreaka a tātou, i whakapetoreaka mātou ki te whakatika i ngā hapa i roto i te reo. Ki te ruku ki kā te rē tōtaka o te puna o te mātauranga, kia Māori tonu te kaupapa i kōrerohia, ā, i tīmata hoki te taha pāho, ka, te, te huka e mahi ana i kā rauemi mātauranga, ki te kapo atu i kā tauira o kā mita whānui, nā te mea i kitea e rātou te hua i roto i ērā āhua whakarerekē. Pai tonu i tērā, i te mea kua aro mai te iwi ināianei i roto i te kāhui taupo hipa. He rite tonu te waia mai a Kaoko Whakaata Māori a Wai rānei kia rongo anō i te mita o tēnā o tēnā. Hoi anō, tūreiti e te iwi. Ki a mātou, nā mātou tonu tō mātou mate i kimi. I te mea, i tēnei wā tonu, he te whawhai a Kaitahu kia kaitahu mō te oraka o te reo, me te mita. Anei tētahi kōrero i roto i te pukapuka Te Mohini a Kaitahu o Te Karaka. Ki te kei, ki te kore kei rānei. Ko te whakatau. Ko te whakatau a te Rūnanga o Ngāi Tahu i tēnei wā tonu, mō kā kōrero ōkawa katoa e puta mai ana i tērā rōpū, kaua, kaua rawa e whakahu, e tuhi, e whakahua rānei i te mita o Kāi Tahu. Ko tērā te whakatauka a te Rūnanga o Ngāi Tahu i tēnei wā, mō kā kaupapa ōkawa katoa. Kei te aukati, kei te aukatitia he mita tō kaitangi. Nāku, ka kōrero i te papa, i te whakaatu raki, i te whakakite ka nui ō kaitahui, ka taupa huri, nāku, ka pānui katoa i whakamāori. Ā te whakahau, a Te Rūnanga o Ngāi Tahu, kua reka te whakamahi i te mita o kaitangi. Te whakakiteka e whakanui ana. i te kaitaketake kaua e whakamahia, kaua e kōrero i te mihi o kaiwera. Nā reira, koina tāku ki a koutou, kua āhua tūraiti tēnei mea te aroka ki te mihi o kaitahi, me te mamae hoki i roto i a au, i te mea kua kite au i te mateka o te whakaaro nui o tōku iwi e taurite ana.

Ā, mēnā i taki i mua rā, waihoa ka taki, ka nui kē atu te taki. Anei, nō Komati Ahatira Morinui te karaua nei, nō tōku marae i Moeraki. Koia hoki te takata, he tohu kei ia, i tipu ake ia, i kite ia i Ka Pakaka o Ngāti Toa ki a Ngāi Tahu, e taea mai a te Pākehā ki tō mātou rongo. He taka te hono ana ki te kōrero, ā, ko tōna reo tuatahi ko te reo o Kaitahi, te mito o Kaitahi. Ekari, mehemea ka tirohia ana kōrero mai i ka tau i te taika mai o te reo tuhi ki a Kaitahi, Ka kite marika ana i te karaua nei e whakatau kaha ana ki te whakarerekē i tōna mita, kia ōrite ki te mita whānui o te motu. Anei tētahi kōrero a Mateara i te wā i te mateka o tana wahine, i whakamōhori ia i ai anō. Nā, ko tēnei tana kōrero i roto i te pūro, i tana pukapuka whakaaro. Ka kite atu i whakanuia e au ētahi kupu, ā, ka whakamahi ēnei i karaua, tito ki te tau 1852. Anā, i whakamahi ai te kupu matenga, runga, rongo, kātahi ka kite ētahi, anā, i kana te karaua nei ki te whakauru atu i te nga ki roto i wana kōrere. Ā, i te timataka tino kaha tana ū, ā, hāereere ana kōrero, ka putaputa mai tana mita pōkaitanga. I ētahi wā, hē katoa tana whakaaro i te wā ka tuhi ia i te NG i te wāhi hē, nā te mea kāore te Karauna i te mōhio mō tēhea kē hei NG tika. Nā reira kua huri te tinga tikaka ki te tinga kati, te karanga, te karaka ki te ngāraka. He hei pērā ai nā te mea ehara tēnei i tana mita, ekari i mōhio ia ko te mita e whakanui ana, e whakanuia ana e te motu, ko te reo whānui. I whakamā hoki i tīmata te patuka o te mita o Kāi Tahu i tērā wā tonu, i tērā rautau tonu. Ā, i te putaka o ana kōrero i roto mō te orakata, te oroko takaka o te ao o Kāi Tahu, arā, ko te ikwa te waiata, te tīmatanga mai o te waiatatanga mai o te Atua, kaha ū he mea ōkawa tonu, kaha ū te karaua nei, tana mita. Hei hoana a Ake ki te mitai whānui, Huri! Ehara tērā i tōna reo, tōna ao. Nō reira he aha i pēnā ai? Mā koe kī atu, i te taika atu o Reverend Watkin ki Waikawaiti i te tau 1841, kotahi tau i huri mai te Tiriti o Waitangi, i poho atu ia ki tana hāhi kia tuku i te pūtea kia tā anō te Paipera i roto i te mito Kaitahuna me kāore tana iwi, I te mārama ana ki te reo te Paipera i tuhia ki te reo whānui. I roto i tērā wā poto mai te tau whā tekau mā tahi ki te tau rima tekau mā rua, i mōhio kē tōku iwi e ehara tō mita ki te mita i whakaarohia a Nuia, Nuitāna, e te iwi. Nā reira, i tēnei wā, he maha ka paka ka peita hei. I roto i a mātou ko ētahi e kī ana, ko ētahi o tōku iwi ake e kī ana, mehemea a aroha mai, ko tēnei te ētahi tauira o te mito o Kaitara. Engari ko ētahi o ka pukapuka, ko ētahi o tōku iwi e kī ana, Ehara tēnei mea te mito kaitahu i te mita tūturu. He mea ka pono i te takiwā, he mea ka pono i te raki, ehara i te mea tūturu. Kāore au te mōhio me tīmata ki hea ki te whakaū, ki te whakahoki i tērā o rātou kōrero. Ka tirohia ēnei rauemi.

Engari, i tēnei wā, kei te pakaka au ki ētahi o tōku iwi e kī ana, Rā, ehara tērā i te mito kaimahi. Ko tērā tērā. Ko tētahi atu rōpū e kī ana, Kei te pai, kei te pai mehemea kia whakahua mātou, kia whakamahi mātou i ētahi āhuatanga o te mito. Kei te whakanui a Tonutia, ara, he pai mehemea ko ētahi kupu pēnei i te haraku, i te hākoro, te paua, te taua, kua reira e tautoko ai tō tātou mita. Ekari kua pai anō te kei. He mea rerekē rawa atu te kei. Ka, ka taina tātou e te ika a Māui mehemea ka whakahua i te kei. Nā reira, he pai te, pai te whakahui ētahi, ā, ētahi kīwaha pēnei i te wana nei. Ā. Hauata, ētahi kīwaha Kaitahi, ka tama i te rā, ka mutu, ka tito waiata ki roto i te mita o Kaitahi. Hei reira ka ora ai tō tātou mita. Anei taku pātai ki a koutou, Ka ora rānei tō tātou reo mēnā ka whai tātou i tērā tauira? Mehemea ka waiho mā, ka rōpū kapa haka, ka waiata Māori tō tātou reo e whakaora, ka ora tō tātou reo? Mehemea ka. Kōrero mō ētahi o kā whānau i ka kupu tēnei te paritapu haramai ki te kai e noho e tū. Kia ora! Ka ora tō tātou reo i tērā iti. Aha kō te whakatauki nui o Te Waipounamu? Aha kō Hieti Te Pounamu? Aha kō tērā? Ko tāku ki a koutou, mēnā ka whāia te iti, ko te iti te hua. Mēnā ka manakohia te iti, ka mate tō tātou reo. Ki au nei kāre aku hoa kōrero i roto i te reo. I roto i a Kaitahi. E whakaae ana kia pērā tō tātou pupuri i te reo whānui. He kare kei te whiuwhiu haere ērā kōrero mō te mita o Kaitahi. Kei hea rā te māramataka i roto i reira? Mēnā e mōhio tātou kāore te reo e ora i tērā āhuataka, he aha rātou e whakaaro ana ka tuku iho tēnei mita o Kaitahi ki wā tātou tamariki mokopuna mēnā he mea ka Whakamahia, Tēti. Kāore rātou e ū ki te reo Kaitangi hei reo kōrero i a rā, i a rā. E kore te reo, e ora, kua mau rānei tō tātou iro. Te āhua nei kāo. I te mea, kei te whai rātou i kā kupu, i kā kōrero, i patu nei, i patu nei i te reo whānui i roto i kā 100 tau kua hipa, kei te whai rātou i tērā tauira, ā, kei te whakahākai atu i te mita. Anō nei he iwi kā tō tātou i te toka o te rā. Anei āku rauemi. Ka rongo au ki aku tamariki. I te mea ka ū mangaro tō rāua māmā ki te mito o Kaitahu. Whai tū, whai hika ka haere tonu a māmā, hapa mai, ā, e mōhio ana a pāpā, hapa mai, hē mai. Ka kōrero tonu au i te mito o Kaitahu. He aha? Hei ara, mehemea kāre aku hoa kōrero i te piri mai ki te kaupapa nei, hei aha? Ka aroha, nā te mea he tūnga mokemoke tēnei mehemea ko koe me tō kahuru tā, tāku tā, takata e, e ū ana, kāore he hoa kōrero anō. He aha, he aha tērā haoka ka tukuna iho ki aku tamariki? He tika kia tuku atu i tērā whawhai ki a rāua. Mehemea kāore he maramara anō ō awa ki Maunga e tautoko ana i tērā o ka whaihu, ka aroha hoki, i te mea ka ū a Māmā ki tō, ki tāna i whakatau ai, i te mea ka hoki au kia mate ahatia i Morehu. Tērā karaua, i kite ia i te karotaka atu o tōna whenua, i kite ia i te mateka o tōna iwi. I mate katoa ana tamariki i mua i tana mateka. I mate hoki wana wahine. Ko ia tērā e whawhai ana mō te kerēme o Kāi Tahu ahakoa te pouritaka o tōna ao, ahakoa tana kotahi. Tērā karaua. Tērā poua. Tērā amoraki. Heoi nei, i te hoki atu au ki oku whakaaro mōna, me ana whawhai. He moumou te katoa. He moumou te katoa o kā rauemi, he moumou te katoa o kā raua kua riro i a mātou o Kāi Tahu, mehemea ka wareware i a mātou tērā whawhai. Mō te aha? Mō te iwi. Whare mō te reo whānui, mō te iwi, mō tō mātou kaitangitanga, mō tō mātou whenua, mō te whenua e manaaki ana kā kōiwi o kā tipuna. Nā reira ka whawhai, ka whawhai tonu, ka whawhai tonu. Ka whakakaitahu au i ahau. Me pērā ka tika. Ahakoa a Tāwai, ahakoa a Kata. Aha ko te aha? Me mōhio hoki aku tamariki, ko tēnei mea te whakaora reo, ko tēnei mea te mita o Kāi Tahu, kāre he mea rerekē. Ki te whakaae tātou ki te whakanui i te iti, ā, ki te tuku atu. i te reo o Kai Tahu Ake ki te pae o maumahara. Ko tāku nō iho i tēnei wā kia roa ake taku poroporoaki ki tōku reo. Ekari, ka pērā au. Ki te kore ētahi atu e eke mai i te waka, ki te kore ētahi atu iwi e tautoko ana i wā rātou whai, Ka mahi whakaora i ū ō rātou reo, ā, ka roa tonu te poroporoaki ki tō tātou reo ki tōna mateka. Whai anō ko te wero kei a tātou, kei roto i te kapukarika, kei a tātou te tikaka. Nā reira, me whakangāti kau koutou i a koutou. Me whakangāpuhi koutou i a koutou, ka whakakai tahu au i ahau, ki te kore ka whakaiti au i kā mahi a aku tīpuna. Nā reira, tēnei te mihi atu ki a koutou katoa, tēnā koe